Akpe Everlove TV right here at Voja. Mieva do ɖe Voja egba. Nu kawo ƒe mieva Everlove TV miva. Eh, Voja tɔwoe nye ame yiwo ke de wɔna tɔxɛ aɖe tome. Yi ke nye eh, regatta and swimming competition. Tɔxɛ aɖe yi ke Voja tɔwo de etome. He ya kɔ ya enye evelia emie woɖuɖu. Ko mieva egeɖo do miakpɔ nu ka tututuwoe nye nu yi ke eh, edzi yim le egba ƒe ŋkema. Woƒe tseyama ne azã ya eh, le mia gbɔ yi ke miaɖo dze kpakpli. Aleke ke azã kɔ yim ŋu keke va de asi negba. Leke wodzɔ egɔme eye wodzɔ egɔme ɖe fi ke wova ɖo le gaƒoƒoea me. Tɔgbi, ɛɛ egba míeva ege ɖe mia dome, eva Love TV míeva ege ɖe mia dome eye míkpɔ be afi ya gba amewo ƒe dodo ɖe afi ya enye nu yi ke edze mɔ anyi ale gbegbe yi ke ne wòanye be wòanɔ yiyim aleka edumeviwo nanɔ nyɔnyɔm ɖe nu ya ŋua, anye nu yi ke edɔwɔɖua blibo ɖe ava ketea ŋutɔ me. Ne akpɔ be enudzralawo sɔŋ ya le afi ya yi ke anye nu yi ke ade mía dzi. Gbãgbɔ, leke vodzaa swi vodza regata ene swimming competition aɖe yeka ye miedze gɔme ye leke miekɔ kɔe ʋuʋu va de asi ne gba Míaƒe dekɔnuwɔnawo magayi ɖe to o, ale be ɖeviwo dim wole fia wonye nu tso dekɔnu ŋu eye ame yiwo ke nye tsaɖilawo ɖina tsa tso gbeta kple yevuwo de vana ne wova wova kpɔ. Vɔ ne ede mía dzi be ame yiwo te kpɔ mɔnukpɔkpɔ woɖo hotel

nazɔ ɖe ŋgɔ ne míaƒe du nazɔ ɖe ŋgɔ menye gɔvmenti ɖeɖe ko míano mɔ kpɔna be yi kokokoe wɔ ge na mí o míamewo ŋutɔ nye duametɔ hã edze be mía awɔ ɖe míatso ɖe le eme hafi gɔvmenti naƒo asi ɖe eme ne míebe egba be ŋkekea mí míele ne míebe gɔvmenti nawɔ nu ɖe sia ɖe na mía edua ghana dua elolo hiã gɔvmenti be asi matatu afi ɖe sia ɖe o ta ze Ɖum míele be edzi be wòanye nyɔnyɔ age ɖe mía ŋlɔviwo katã dome. Me sia me be ewɔ na nɔ ewɔ me. Me sia me nakpe asi ɖe mía ŋu ale be edua nazɔ ɖe ŋgɔ. Ale be mía tɔgbi, mía, mía tɔgbiaviwo kple míaƒe viviɖewo hã woava tsɔe ɖo akɔe yi ɖe dzi ale be mí katã míakpɔ ablɔɖe gbadzaa me anɔ. Akpe mía katã míakpɔ ablɔɖe gbadzaa me anɔ. Le egbea ƒe ŋkekea me, aleke amewo do ɖe wɔna ŋu ɖe? Ee, ee, leke nèkɔ kpɔe? Leke na ameha ma gbã gbɔ? Ya, edzi dzɔ me ale gbegbe, elabe míenɔ mɔ kpɔm be eƒea va yia, míenɔ mɔ kpɔm be amewo nagava asugbɔ. Gake egbea, míekpɔ be ale míenya be mɔkpɔkpɔ eva me na mí pɛpɛpɛ eye amewo gava sugbɔ. Ye megaŋugbe hã dom be, Ne ne esia miagava gbɔsusuɔ agakeke ta ɖe dzi awu. Yi ke heyi eb- heya ye nye evelia ɖu ne miele. Eya nye evelia.
Evelia ye nye agbegbe aleka ke ne wònye be wòva zu tɔ̃, va zu ene ɖe, leke wò- wò seselelãmea vava ge? Seselelãmea, abe ale ko em- míaƒe amewo tsona eyinɔ tsa ɖim nɔ koe wu kple tɔwo yi ma. Ewɔ ge be amewo natrɔ kɔ ɖe míawo hã mía ŋu kata anyigba dzi ewɔ be yewoakpɔ fi ya nya ŋlɔ be anyigba dzi fi ya mu gã le, fi ya tsaƒu le yewoava kpɔe eye eƒukpokpu kple etsa ɖiɖi mɔ yewoava kpɔe. Vɔ ke míawo hã ɖe míezɔzɔm ɖe eŋu be abe aŋlɔ aŋlɔwo ene. Akpe. eyike wonɔ nyɔnuwo nɔ ʋua kum ma eva ɖo teƒe aɖe woyɔɖo afike nye gogloaƒa woƒe ʋua va tsyɔ yike wo ŋtɔ anya be neviwo le wodome ta wode agba save wo nukɛ nekpɔe be abe ƒuƒia nene enye tɔ ɖe wo ŋti menye gba yi nedze ʋu o leke nekpɔe nukɛ nekpɔ be ye gble le woƒe ʋua kuku me ye na be etsia na tɔdziʋua na tsyɔ yike woava nɔ wo fɔm le tsia me ya
nyɔnuwo be eʋu menɔnɔ ɖoko ewɔni be Mewota balance, mewota balance na abe ale mia ŋutsuwo mi balance balance na ne o. Ta ke ma wɔe be mi dza ye. Abe ye mia kɔ ta potato ye ame yo kana ne o nye be o va ɖo risk ya, o risk yo. Mi dzi ŋmɔ kata da ɖi. Ina be yi o evo tsɔ ha. Vɔvɔ aɖeke mele mia dometɔ le mɔ ƒe gbe nui me hã woɖo wodo life jacket hã hema gana be vɔvɔ aɖeke kura mele wo dome yike mekpɔ be eye wova ɖo gota hã enu kokom wole yike nye wɔna tɔxɛ aɖe yike mia ede tome le akɔ ya eye va yi eye ke ƒe ya me tɔ hã eye nyake ya le asi wɔ nagblɔ ne edua dza yike eƒe yike gbɔna nyake ya le asi wɔ nagblɔ be o eƒe gbɔna 2024 ƒe Easter leke nyake ya le asi wɔ akɔ yɔ wo be ne va ge ɖe yewo dome nenema ke Ne ame aɖe le adzɔgea, wòakɔ ga vi aɖe ava de azã me kple su be wòagayi ɖe ŋgɔgbe. Ee, megakpe.
Ee, medi be maze mɔnukpɔkpɔe ado gbe na míaƒe aŋlɔfiawo katã be ee, avutɔ masea yiƒe avumelalã o. Ta míawo ŋutɔwo yi ko wɔ ge, míawo ŋutɔ míaƒe akple koe wɔ ge be akple kɔ. Ta be mado taflatse ne fia ɖe sia ɖe bena míƒo ŋku ɖe míwo mía ne míeɖi tsia míeva kpɔ nanewo be enyo ɖe míhe be míade ale be míade na azɔ ɖe ŋgɔgbe. Mígako míaƒe mɔkpɔkpɔ kɔ míada ɖe edziɖuɖu ɖeɖe dzi ko be dziɖuɖu nu ɖe sia ɖe míaƒe dziɖuɖu wɔ ge na mía mía ŋgɔgbe yi ge abe edu ene o. Ta meɖe kuku ne efiawo keŋ kete le wo si. be woata ƒo nu na amewo, amewo natso gbeta va ava ade dɔwɔna eyi míade edɔ ma. Ne wodze agba na wò wɔna na wɔna mɔ na mi hafi ne míanɔ gɔmɛnta asi ŋu kpɔ. Akpa be nèɖo dze na mi le egba ƒe ŋkekea me.